Sou, ech meng dann fänke mer un. Ech begréissen Iech op eiser Pressekonferenz. Eng Pressekonferenz iwwert eisen Nationalvischnat, dee mer haut. Ee Nationalvirstand, deen eigentlech an zwou Partien opgedeelt war. Déi eng war ganz kloer op d'Ausriichtung vum Kongress vum OGBL, deen e sechste siwenten an der Stad um Kierchbierg wäert stattfannen. An dann hu mer eis op där anerer Säit mat, kann ee soen, mat der politescher Aktualitéit befaassen an et ass och do wou ech dann probéieren déi Haaptsaachen elo ze soen. Dat éischt, wéi konnt et och anescht sinn, huet sech ausenanergesat mat der Diskussioun iwwer de Comité permanent travail et de l'emploi, woubäi fir eis eppes kloer war, Mir si ganz, ganz frou gewiescht iwwert déi gelongen Manifestatioun, déi mer den 19 November am Hotel Alvis hate vun den dräi national representative Gewerkschaften. Gelongen dofir, well mer eng vill méi staark Präsenz hate wéi beispillsweis fënnef Joer just virdru, wou et géint den deemolegen Zukunftspak vun der Regierung gaangen ass, an eise Begrëffer méi bekannt ënnert dem Spuerpak géint d'Austeritéitspolitik, a mär hunn dann natierlech och haut diskutéiert, wéi et soll weidergoen. Et ass elo ganz kloer, ech wäert elo keng vun deenen Iwwerleeunge matdeelen, déi mär egal wéi musse mat deenen zwou anere Gewerkschaften diskutéieren, mat deene wäerte mer Zesummekommen. An dat, wat mer haut geschwat hunn, ass effektiv nai Kéier, dass mer confirméieren, dass mer drop halen, dass elo den zweeten Dezember, wou de Comité permanent travail et de l'emploi vum Aarbechtsminister ugesat ginn ass, dass an deem Comité éischtens emol verhandelt gëtt, zweetens verhandelt wat, an ech widderhuelen dat haut nach eng Kéier, de Regierungsprogramm mat all deenen eenzelne Punkten, déi sech op d'Aarbechtsrecht bezéien a wou mär natierlech eis erwaarden, dass do d'Regierung par rapport zu sech selwer konsequent wäert bleiwen, an deem Sënn, dass se a net nëmmen e Programm hunn, vun enger ganzer Partie Punkte par rapport zum Aarbechtsrecht, e Programm, wat fir eis e logeschen, e logescht Programm ass, well et drëms geet, d'Aarbechtsrecht unzepassen un d'Bedéngung vun der Aarbechtswelt an der Wirtschaftswelt vun haut, dass also konsequent dru festhält, dass déi Punkten diskutéiert a verhandelt ginn. An dat Zweet ass, dass se konsequent dru festhält, sech hannert de Sozialmodell Lëtzebuerg ze stellen, hannert och finalement déi Verhandlungsméiglechkeeten a Verhandlungsrechter, déi doraus dekouléieren, wat déi national representativ Gewerkschaften ubelaangt, a sech dohannert stellen, wat se ebe selwer am Programm gesot hunn, nämlech dass se wéilten de Comité permanent de travail et de l'emploi nach esouguer revaloriséieren an deene méi Moyenen ze verschafen. Dat ass dat, wat mär verlaangen, wat den zweeten Dezember soll passéieren, net méi an net manner. A mir hu jo och als Gewerkschafte gesot, dass mär ouni Virbedingungen an déi Verhandlunge eraginn an dofir si mer prett an och an der ganzer Iwwerleeung, ech soen dat haut an engem Saz, dono widderhuelen ech et net méi, mär sinn der Meenung, datt virum Hannergrond vun den Défien, déi sech stelle fir Lëtzebuerg, Op ville Pläng, ob dat d'modern Aarbechtswelt ass, d'Digitaliséierung, ob dat d'Transition écologique ass, ob dat all déi infrastrukturell Problemer hei zu Lëtzebuerg ubelaangt, d'gesamt Aarbechtsrecht, d'Sozialrecht, dass et hei fir dat klengt Land, fir um Hannergrond, wéi gesot, vun deenen Défië keen anere Wee gëtt, dass ee probéiert hei am Land Zesummen ze verhandelen, zesumme Konsensbildungen ze maachen. Mär stinn, nach eng Kéier wëll ech dat widderhuelen, an ech mengen, ech kann dat am Numm vun deenen anere Gewerkschaften och haut soen, stinn hannert deem Modell, well Lëtzebuerg dat brauch fir säi Wirtschaftsstanduert, fir säi sozial Gefüge, och sozial Beziehungen hei am Land, fir de soziale Fridden a virun allem fir seng Zukunft op all deene Pläng, déi ech elo hei ugeschwat hunn. Dat ass u sech dee Modell, dee mär préconiséieren, well mer einfach iwwerzeegt sinn, dass eis dat jiddwereen, egal welch Interessen dass ee vertrëtt, dee Wee ass, wou mer am wäitste kommen. An ech widderhuelen awer och nach eng Kéier, wann op där anerer Säit een net bereet ass, net bereet ass, sech hannert dee Modell ze stellen, net bereet ass, den zweeten Dezember do Verhandlungen unzufänken, An dee Moment, an ech widderhuelen dat, gëtt en net méi zum Sozialpartner, mee zum soziale Géigner. An dat wäert mer natierlech och weiderhin dann net esou hinhuelen, wéi mer dat elo schonn den nonzéngten November net net gemat hunn. An dat heescht an anere Wieder, en zweeten Dezember geet et net, well et ass jo annoncéiert gi vum Patronatssäit, dass si giffen dohinner goen. Dat geet jo net duer. Ech kann och iergendwou dohinner goen, ech kann och mech dohinner sëtzen an dann iergendeng Positioun erofrapperen. Dat ass jo Déi nei, anscheinend déi nei Method, déi do vum President vum DEL prekoniséiert gëtt, den sougenannte politesche Lobbyismus, wou mer dann op aner Plazen do lobbyméisseg weiderfueren, nee, nee, nee, nee, dat geet net duer, dat geet net duer. CPT heescht, déi Diskussioun ze féieren, déi elo ustinn, Diskussiounen, Verhandlungen, a kucken, tëschent dräi Parteien eens ze ginn, Verhandlungskompromisser ze fannen, déi dann och herno kënnen iwwert d'Parlament eng gesetzlech Form hei am Land kréien. Déi ganz Rech ass inakzeptabel. Also fir all déi, déi d'Fro stellen, ass dat net do schonn alles hallef gebonnt, well d'Patronat säit d'UEL ugekënnegt huet, dohinner ze goen? Dat wëll guer näischt, wëll guer näischt heeschen. Mär hunn elo ganz kloer gesot, ëm wat et geet a wéi se wäerten dodru bemooss ginn, ob se also bereet sinn, weider als Sozialpartner ze fonctionnéieren oder ob se net méi bereet sinn, esou ze fonctionnéieren. Wa se net méi bereet sinn, ze fonctionnéieren, frot mech net haut, wat da passéiert, well da wäerten d'Gewerkschaften, grad esou wéi se et déi éischt Kéier gemat hunn, sech zesummesetzen, fir déi nächst Schrëtt ze diskutéieren an an d'Weeër ze leeden. A wéi gesot, et ass net dee Wee, dee mer préconiséieren, an och d'Regierung huet do hir Verantwortung elo. ze huelen. Ech mengen, dat war alles dat, wat zu deem Sujet haut ze soen ass. Ech ginn net op déi eenzel Punkten elo an, déi elo ze négociéiere sinn. Ech mengen, Der kennt de Regierungsprogramm. A mir komme vläicht souguer herno nach op deen een oder anere Punkt zréck, wa mer iwwert d'Betriber schwätzen, fir dat dann nach méi kloer ze maachen. Sou, dat ass deen do Punkt. Deen zweete Punkt, Den OGBL hat sech bis haut nach net ausgeschwat iwwert de Projet vum Budget. par rapport zur lëtzebuergescher Haushaltspolitik 2020. An ech wëll dann do och puer einfach grondsätzlech Saache soen. Dat Éischt, mengen, geet aus de Chiffere ganz kloer eraus, Mir sinn an enger absolut exzellenter finanzieller Situatioun um Niveau vun den öffentleche Finanzen. Dat ass mëttlerweil esou wäit, dass mer um Niveau vun Dépenses couranten a Recettes an Dépenses couranten mer an enger Situatioun sinn, den Nummer eent an Europa, dat nennt een also déi sougenannten Epai net, an esouguer no Investissementer bleift nach iwwreg, bleift nach iwwreg, an och do si mer dann, Nummer, Nummer eent. Wat heescht Nummer eent? Dat ass net, dass mer elo hei eis grouss op d'Schëller klappen, mee dat heescht weider näischt aneschtes, dass eis finanziell Situatioun, déi öffentlech Finanzen exzellent sinn, dass se a ganz, ganz gudden, un sech, sech als ganz, ganz gutt duerstellen. Par conter. Ech ginn, an da kritt ech elo nach vun der Staatsverscholdung, well ech ëmmer erëm och aus verschidde politesche Kreeser an anere Kreeser vill do mat der sougenannter Staatsverscholdung ausenanergesat gëtt, bon, déi fält, déi fält proportional zum PIB fält se, si wäert ënner 20 Prozent falen an elo eng Statistik gesi vun an eng Etüd gesi vun der, kann ech soen, eng Previsioun vun der Europäescher Kommissioun, déi eigentlech fir Lëtzebuerg viraus seet, dass mer um Enn vun 2029, dass mer dann wäerten souguer gegebenfalls ënner 10 Prozent falen. An wéi ech dat gelies hunn, hu ech gesot, oh Vreck, dat erënnert mech dann u déi Zäite virun 2008, 2009, wou mer op 7, 8, 9 Prozent hei waren, ier mer d'Banken hu misste retten. Dat ass d'Situatioun. Wat awer elo guer net esou schéin ass, dat ass dat, wat ech Iech elo wäert verzielen. Dat ass d'Sozialsituatioun hei zu Lëtzebuerg. Déi ass eigentlech an der Entwécklung hier de Contraire vun deem, wat ech Iech elo gesot hunn. Mär hunn, ech muss meng Notten elo erëmfannen, dat ass net ëmmer esou einfach, mär hunn eng Partie vun Indicateuren, Dee berüümtesten Indicateur, deen et gëtt, ass de sougenannte Gini-Koeffizient. De Gini-Koeffizient, wat méisst dee? Ma dee méisst, wéi eigentlech, an ech schwätze elo vun de Revenuen, wéi sech d'Revenuen opdeelen, wéi d'Repartitioun dovun ass, méi oder manner ongläich. Wann et eent ass, De Gini-Koeffizient, deen erreecht gëtt, jo, dann huet een par rapport zu all den aneren alles um Niveau vun de Revenue fir z'erklären. A wann en Null ass, jo, da gëtt et de Revenu, deen insgesamt virläit, deen ass tëschent alle gläichméisseg, absolut gläichméisseg verdeelt. Dat ass déi perfekt Egalitéit um Niveau vum Revenu. Esou datt also alles wat méi op Null geet, éischter seet sozial Egalitéit, an alles wat no uewe geet, seet sozial Inegalitéit. Schrecklech fir Lëtzebuerg an ee vun de räichste Länner vun der Welt mat deenen absolut super ëffentleche Finanzen ass et eigentlech dat, datt dee sougenannte Gini-Koeffizient an all deene leschte Joren sech negativ entwéckelt, dat heescht sozial Inegalitéiten ginn an d'Lut, an zwar vun 0,27 op elo mëttlerweil iwwer 33, 0,33, wat ufänkt dann méi schlecht ze si wéi d'europäesch Moyenne, wat iwwert all déi Jore weist, dass d'Inegalitéit Schrëtt fir Schrëtt hei am Land an d'Lut geet. Grousse Problem. Dat hu mer jo dann eigentlech och par rapport zu deenen aneren Indicateuren, déi Der kennt, den Taux de risque de pauvreté, den Aarmutsrisiko, mëttlerweil iwwer 18 Prozent, de selwechte Risk, Aarmutsrisiko, bei de Salariéen. Dat ass, wa mer vun sougenannte working poor schwätzen. Lëtzebuerg ass do mëttlerweil op 13,1 Prozent. D'Belsch ginn elo Vergläicher op 4,7, Däitschland 8,8. Frankräich op 7,8, d'Union européenne op 9,6 a mär erlaben eis 13,1 Prozent, ech widderhuelen, net all Keess, an engem vun den räichste Länner vun der Welt mat der héchster Produktivitéit mat hei a mat do. Déi selwecht Zuele bei dem Aarmutsrisiko vun de Chômeuren, do leie mer iwwer 72 Prozent. Och do, ech ginn elo net all déi eenzel Zuelen duerch, Souwuel d'Union européenne wéi all eis Pays limitrophe leien drënner. Dann hu mer natierlech déi ganz spezifesch Situatioun vu besonnesche Liewenssituatiounen. Ech huelen hei d'Famille monoparentale, wou mer wëssen, net nëmmen déi, mee awer déi, fir déi als Beispill ze huelen, wou mer wëssen, dass eeben déi Prozentsätz ëmmer méi an drastesch méi héich sinn, wéi déi, déi ech elo hei gesot hunn. Iwwerall déi Entwécklunge sinn negativ, dat heescht, et ass elo näischt do, wat besser ginn ass par rapport zu de Jore virdrun. Et geet ëmmer erëm an déi selwecht schlecht Richtung. Dat selwecht fanne mer dann erëm bei dem Endettement. Do ginn et dann och Indicateuren, déi soen, majo, vivill Prozent vun de Menagë leien eigentlech iwwer 300 Prozent. Wat heescht 300 Prozent? Dat heescht, dass eng Schold méi héich ass wéi dräimol e Revenu annuel.

vun eise Menagen huelen a mir kucken dat selwecht wéi déi dann a Scholde sinn, da si mer zu Lëtzebuerg bei 97,4 Prozent déi Scholden hunn, déi méi héich si wéi dräi Mol hire Revenu annuel, also bal 100 Prozent. Och do leie mer wesentlech méi héich wéi d'Nopeschlänner. Och dat ass e ganz, ganz wichtegen Indicateur. An da wësst Der alleguerten, dass dat direkt zesummenhänkt mat der Präisexplosioun am Logement. E Logement, deen ëmmer méi drastesch d'Kafkraaft vun de Leit opfrësst, am Sënn vum Wuert. Ech mengen, do hutt Der vill Chifferen an der leschter Zäit erlieft. Déi Chifferen, ech kommen nach drop zeréck, vun zweestellegen Entwécklung bei de Präisser, wat d'Propriétéit respektiv d'Locatioun am Kader vun engem Joer, am Rumm vun engem Zäitrumm vun engem Joer ubelaangt, kann een och eng aner huelen, déi seet, ausserhalb, also hors Inflatioun, dass d'Prix réels, d'Prix réels de logement ëm plus 40 Prozent an d'Lut gaange sinn tëschent 2008 an 2018, dat ass d'Heescht an engem Zäitraum vun zéng Joer, dat si plus véier Prozent pro Joer an der Moyenne. Ween huet vun deenen normalstierfleche Leit, ech schwätzen net vun deene ganz uewen, well do kënne mer oft Renditten iwwer véier Prozent an aner Prozentsätz feststellen am Joer, nee ech schwätze vun deenen normalstierfleche Leit, an dat si just net nëmme just déi ënnescht Schicht, mee Mëttelschicht mat abegraff, ween huet eng real Entwécklung vu 4 Prozent pro Joer um Niveau vun sengem Revenu? Ech kéint elo hei de Witz maachen, dee soll hei elo am Sall d'Hand ausstrecken an da wësst der, dass all är Hänn um Dësch wäerte leie bleiwen. Dat sinn awer déi real Präisentwécklung vun Logement an alles wat do sech entwéckelt, jo dat féiert zu Surchargen oder héije Charge vun ëmmer méi héije Prozentsätz bei eisen Ménagen. Dat féiert eben Schlussendlech dozou, dass mer Joer fir Joer, an och wann een a positiv real, ech soen emol, Lounentwécklungen hätt oder huet, féiert einfach dozou, dass ëmmer Joer fir Joer méi grouss Deeler vun der Kafkraaft drop ginn wéinst dem Logement. A firwat ginn déi drop? Ma se ginn als éischt fir d'éischt drop, Aus deem einfache Grond, well mir eng héich Spekulatioun hunn am Beräich vum Immobilier hei zu Lëtzebuerg. Ech kommen nach op dee Sujet zeréck. Firwat soen ech dat alles? Well, dach, ech ginn Iech nach en anere Chiffer. Et si jo ëmmer hei Leit, virun allem aus Patronatssäit oder vun hiren Think Tanken, déi IDEA oder anescht heeschen, déi behaapten, mir wäre sou sozial generéis hei zu Lëtzebuerg. Dat héiert Der alleguerten, hutt Der schonn x-mol héieren. Och do, wann een zum PIB kuckt, Lëtzebuerg läit um Niveau vu senge Sozialausgaben bei 22,5 Prozent, just hei d'Belsch, 29,2, Frankräich, 34,1. Déi vun Däitschland, déi Chiffer hunn ech am Moment net, mee deen ass vläicht och méi héich ewéi dee vun. vu Lëtzebuerg. Och dat just zur Erënnerung, mat all den negativ Entwécklungen. Firwat soen ech dat? Majo, Der kënnt Iech et schonn denken, Wa mer wëllen eng Haushaltspolitik maachen, déi deen doe Problem ugeet, majo da muss eng Partie Saache passéieren, Da wëll ech éischtens emol, dass um Niveau vum Familljeminustère eppes passéiert, dass do emol eppes passéiert, well den Aarmutsrisiko an déi doen Entwécklungen hunn och ganz vill mat de staatleche Sozialleeschtungen ze dinn. An ech ginn Iech och do nëmmen ee Chiffer, Wann ab zwee sechs D'Kannergeld weider indexéiert bliwwe wär, wann mat der leschter Reform vun der Madame Kahn et net dozou komm wär, dass d'gén déi Differenz vum zweete respektiv drëtte Kand ofgeschaaft gi wär, ouni dass de Montant fir een eenzelt Kand an d'Lut gaangen ass. Mä dann hätt mer net déi Zuelen, déi ech Iech elo soen, d'Prestation familiale fir ee Kand minus 22,88 Prozent, Fir dat zweet Kand, minus 39,2, fir dat drëtt Kand, minus 61,44 Prozent. Ofschafe vun der Allocation d'éducation, wat vum Fong hier net de Problem war, mee et koum keng Kompensatioun fir déi, déi zu zwee schaffe ginn, fir do en Ersatz ze maachen. An dann hutt eng ganz Partie Äntwerten, firwat dass eben um Niveau vun de Sozialleeschtungen Eng grouss Fourchette besteet par rapport zu den negativen oder Entwécklungen, déi ech virdru gesot hunn. An dann hutt Der, an Der kritt, Der kënnt elo nach soen, hei Chèques-services, mir hate jo schonn déi Rechnunge gemaach, alles wat um Niveau Chèques-services, ech kéint esouguer och nach déi fräi Bicher an der Schoul mathuelen, änneren, net D'Situatioun, dass insgesamt d'Saach stagnéiert oder souguer zeréckgaangen ass, genau an enger Situatioun, wou mer déi negativ Tendenzen hunn. An dofir ass d'Familljeministesch ganz, ganz schnell opgefuerdert, eppes ze maachen. Dat, wat se an den Tirang wollten notässelen oder och getässelt hunn, hir Ofmaachung 2014 mat den dräi nationale representativ Gewerkschaften, dass an Zukunft soll e Mechanismus agefouert ginn, deen d'Entwécklung vun de Prestations familiales net nëmmen indexéiert, mee och adaptéiert periodesch un d'Entwécklung vun der, vum Salaire médian. Mir kënnen och de Revenu moyen huelen. Huele mer de Revenu moyen, da gëtt et nach besser. Ech hu kee Problem, wat d'Referenzlag ass, wat d'Entwécklunge vun de Revenue sinn. Mee et geet net duer mat der Indexéierung. A si sollen endlech dat anhalen, wat se 2014 mat eis ënnerschriwwen hunn. Dee Wuertbroch ass net nëmmen inakzeptabel, mee d'Wäitsicht vun der Gewerkschaftssäit war deemools scho ganz kloer, dass wann ee wëll eppes géint den Aarmutsrisiko maachen, géint déi doen Entwécklungen, dass dat ee vun de Weeër a bis haut huet de Familljeministesch do déi Monnaie, d'Boucherie draus soen, Versot, do ass si nach an enger grousser Bréngschold. Ma wa se e Projet de loi an Tirang getesselt hunn, ma da sollen se en neie maachen. Well een, deen en an Tirang getesselt huet, huet net deem entsprach, wéi et hätt misste sollte sinn. Awer dat entbléisst keen aus der Obligatioun, Accorden anzehalen. Déi aner Saachen, op déi kommen ech nach an deenen anere Voleten Zeréck, ech wëll, bah, ech kéint zwar direkt elo an deem Zesummenhang erneieren, déi 0,9 Prozent Erhéijung vum Mindestloun, déi ginn net duer. Net, dass een elo vergësst, dass mer 10 Prozent fuerderen. Och dat ass, ech hat Iech den Indicateur vun de Working Poor gesot, och dat ass absolut noutwendeg. Mindestloun a qualifizéierte Mindestloun, do feelt nach 9,9 Prozent. Och dat just zur. Zur Erënnerung. Ech kommen awer op den zweete Volet, wat de Budget, den Haushaltsprojet ubelaangt. Dat ass, dass, wann een déi exzellent Situatioun kuckt, a mir hunn op där anerer Säit all déi Défien, déi mer hei opzielen, a virun allem Infrastrukturen, Transition écologique, Verkéier, Wunnen, Assainissement vum Wunnen, déi ganz Froen am Kader vun, jo, Ekologie, Industrie, Enseignement, Ausbau vum Gesondheetswiesen an, an, an, an, an, da si mer an enger absoluter Noutwennegkeet an da schwätze mer vun zukünftege Generatiounen, vun deenen, déi elo liewen an déi an Zukunft kommen, dass vill méi muss investéiert ginn hei am Land wéi dat wat gemat gëtt. An et ass guer net esou fantastesch, wann eng Regierung seet, hei mir hunn esou vill Milliarden, déi mer do investéieren, hu ronn 4 Prozent par rapport zum PIB. Dat mag sinn par rapport zu aneren europäesche Länner. An dass an aneren europäesche Länner net méi leeft, dat huet ganz vill ze di mat deem ganz enke Carcan vum Semestre européen, deen hinnen operluet gëtt a wou et bal onméiglech ass, déi Investitiounen ze maachen, déi ee muss maachen, mat der ganzer Resultant, dass mer souwisou dann och Stagnatioun um Niveau Wirtschaft, Produktivitéit an esou weider hunn. Et ass u sech eng komplett schwéier ze verstoe Politik, déi do gemaach gëtt, mee fir Lëtzebuerg hu mer dee Problem eigentlech net. Mer sinn net an enger Procédure vun exzessiven Defiziter Mir hu eng ganz, ganz gesond Situatioun, an obwuel se eis de Solde structurel, den Objectif à moyen terme, entschëllegt, eropgesat hunn, d'ailleurs, firwat eigentlech, gëtt guer kee Grond dozou, vu minus 0,5 op plus 0,5, obwuel dat alles ass, hu mir nach vill méi eng grouss Marge de manoeuvre wéi dat, wat am Moment am Haushalts-, am Budget, Projet vum Budget E Stift. Mär kënnen méi Geld investéieren, ouni d'europäesch Virgaben ze verletzen, eiser Aschätzung no ouni Problem direkt scho méi wéi eng Milliard. A wann een elo nach weess, dass eng Dette publique erofgeet a gläichzäiteg mer mëttlerweil, ech mengen et war am November, wou mer fir d'éischt Kéier Geld opgeholl hunn an negativ Zënse bezuelen, also an eise Geschäft maachen, wa mär Prêtë maachen, A mir hunn dee groussen Hannergrond, deen ech Iech gesot hunn, dee Fien. A mir hu souguer nach de Fonds de compensation, dee ka Geld mobiliséieren. Mä da muss d'Investitiounspolitik op engem ganz, ganz aneren Niveau, an zwar fortschrëttlech Investitiounen, ech man, d'Lëscht elo net nach eng Kéier, Do muss déi Investitionspolitik absolut gestärkt ginn an den Haushaltsprojet, wéi en elo virläit, geet an genau an deem doe Punkt net duer. Ee vun de lächerlechste Punkten, ech kommen elo nach drop zréck, wa mer vum Logement schwätzen, dat ass, dass een am Budget just esou eng Zounahm vu plus 2,7 fir dee Ministère virgesäit. Ass dat d'Äntwert op den Noutstand Wunnen hei am Land? Dat ass och nach dee Budget ënnert der Moyenne vun den Dépensen, déi déi dra stinn, nach zeréckbleift, dat kann et net sinn. Dat kann et wierklech net sinn. An et ass eng grouss Marge do. An da ass och den Appell un d'Regierung do, nach ganz, ganz vill Neies ze denken, wat d'Investitiounspolitik ubelaangt. Ech kommen dann, mä dat sinn déi weëneg Aussoen, zu dem Budget. Ech kommen dann op déi aner Punkten, déi mer haut traitéiert hunn. Dat sinn der, jo, direkt emol zwee, déi direkt mat deem zesummenhänken, wat ech elo gesot hunn. Dat Éischt, d'Transition écologique. Där wësst, dass bis un den Enn vum Joer och Lëtzebuerg, wéi och déi aner europäesch Länner, sollen en nationalen Energie a Klimaplang virleeën. Mir haten elo zwou Reuniounen scho mat deenen direkt, direkt kompetente Ministeren, well u sech ass jo esou genau an där doer Fro viles, ganz viles mateneen vernetzt. Mär kënnen haut keng gréisser Ausso dozou maachen, well am Moment nach kee Projet um Dësch läit. Dofir kënnen mär awer ëmgedréint soen, wat mär do verlaangen. Bon, dat Éischt ass, dat wësst Der, ech wëll dat just an engem Saz widderhuelen, Den OGBL bekënnt sech, bekennt sech zu 200 Prozent zu de Klimaziler, déi d'COP Paräis virginn huet. Mär bekennen eis zu enger Politik, fir dass maximal 1,5 Prozent, 1,5 Grad d'Temperatur zouhëlt bis un d'Enn vun dësem Joerhonnert. An dat wëll ganz, ganz vill heeschen. A wa mer elo de Klima an Energieplang kucken, niewent dem nach feelende Klimaschutzgesetz, op dat ginn ech elo net nach weider an, da verlaange mer net eng Oplëschtung vun 150 eenzelne Mesuren. Nee, mir wëllen par rapport zu den Haaptsectoren, Verkéier, Transport oder Industrie, oder Wunnen oder alles Agrar a Forstwirtschaft a Landeslandnotzung par rapport zu dem Handel an Dingschten. Mär wëllen iwwerall ganz prezis Ziler, déi opgestallt ginn, an awer virun allem och ganz prezis, Mesuren, déi dann och ganz konkret ausgedréckt sinn a wichtege Parametere, wat sinn déi? Majo, wie finanzéiert et? Wou kommen d'Klacken hier? Zweete Punkt, wéi verhënneren ech, well mir kënnen all Klimapolitik op der ganzer Welt vergiessen an och an Europa an och hei zu Lëtzebuerg, wa mer iwwer Klimamesuren nei sozial Inegalitéiten an nei sozial Frakture schafen, dann entsteet de Contraire. Kuckt nëmmen d'Politik vu Rietspopulisten bis Faschisten an den anere Länner un, wat déi vum Klim, vun der Klimaproblematik halen, dann hu mer alleguerte verstanen, an dat därf net passéieren. An dofir muss och all eenzel Mesure ganz kloer den Impakt an och wat gëtt als Kompensatioun geholl, fir dass d'sozial Inegalitéiten net an d'Lut goen. Dat Wuert sozial Verträglichkeit, ech kann dat net méi héieren, wat ass Verträglichkeit? Heescht dat, wéi laang, wéi wäit kënne mer nach ee sozial drécken an där ganzer Saach? Nee, et geet ëm sozial Egalitéiten, anstatt méi Inegalitéite méi Egalitéiten, an och ebe genau an der Klimapolitik. An dat ass dat, wat mer verlaange vun engem Klimaplang, Energie a Klimaplang, dass dat eenzel opgefouert ass, wéi wat soll lafen Wirtschaftlech, finanziell, sozial, zu welchem Zäitpunkt, fir welch Secteure, wat sinn déi Haaptmesuren, wéi gëtt et iwwerpréift, wéi gëtt och wissenschaftlech iwwerpréift, wéi si mir an där Matbestëmmung a Matdiskussioun dran als Gewerkschaft, well d'Gewerkschaft wäert den Haaptträger si fir eeben och déi sozial Equilibren, déi noutwendeg sinn, fir dass mer d'Klimaziler erreechen, wäerten d'Gewerkschaften e risege, risege Roll ze spillen hunn. Mär si prett, mee mär verlaangen natierlech an där Roll och eng ganz Partie vu Moossnamen. A mär fänken un scho bei der sougenannter CO2-Steier. Verschidde Leit sinn immens schnell dobäi, jo, mam Klima gëtt gerett, wa mer elo d'CO2-Steieren aschafen, also net nëmmen schafen, mee och nach u sech do eropsetzen. wat eben d'Besteierung ubelaangt, wat de Verbrauch vu Bensin, Diesel an esou weider ubelaangt. Do kann ee laang driwwer diskutéieren, ob mer esou Ziler wäerten erreechen. Ech mengen, do ass eis Presskonferenz elo e bëssen ze kuerz, fir dat elo am Fong ze maachen. Mee och wann een, a mir hu jo gesinn, dass am Budgetprojet sech d'Regierung méi breet Margë gëtt, fir iwwer Reglement herno Präisser erofzesetzen, jo da muss een direkt och wëssen, wat ass dann déi sozial Kompensatioun, op déi et do ukënnt. Well et ass jo kloer, dass déi Leit, déi manner bemëttelt sinn, dat sinn déi, an ech widderhuelen dat, ech hunn dat haut de Moie gesot, warscheinlech ass dat schonn dausendmol hei an dësem Gebai gesot ginn, d'indirekt Steieren, déi sinn net sozial fortschrëttlech, well déi punktéiere virun allem an der Proportioun zu hirem Revenu déi ënnescht bis Mëttelschichten. Dat ass iwwerhaapt näischt sozial Fortschrëttleches, dat ass de Contraire. D'CO2-Steier ass eng indirekt Steier. An ech hu gesot, okay, wa mir an déi do Richtung wëlle matdenken, ma da wëll ech vun der Politik, dass direkt um Dësch och läit, wéi dann d'sozial Kompensatioun soll passéieren. Ech kéint do elo Beispiller opzielen, dass do net onbedéngt déi Héichbetuchte sinn, déi wäit vun hirer Aarbechtsplaz wunne, mee éischter déi aner, fir nëmmen dat do e Beispill ze nennen. Dat gëllt och, wann een eng CO2-Steier erweidert op Masutt oder Äerdgas. Wie wunnt an deenen Haiser, déi am mannsten energieeffizient sinn a firwat? Dräimol däerf jidderee roten. D'CO2-Steier heescht dann also ganz, wa mer elo reng op de Verkéier emol kucken, a mir maachen do eng Proposition, dass hei net, well hei war jo schonn d'Diskussioun, den Abattement pour frais de déplacement ofzeschafen, ofze, jo, ofzeschwächen an esou weider. Mär hunn do deemools schonn hefteg reagéiert, gëtt net méi vill dovu geschwat, ass och gutt esou. Mee mir hunn eng ganz aner Idee, well mer mengen, datt dee vill méi sozial gerecht ass. Dat ass keen Abattement méi, mee e Crédit impôt. Mär nennen en haut CIMOB, CIMOB, Crédit impôt pour mobilité. A mär fuerderen do, datt deeselwechten Niveau geholl gëtt, wéi am Moment d'Frais de déplacement, den Abattement pour frais de déplacement, an zwar op dem Spëtzesteiersaz, deen zwëschent, wat ass et, 45 oder 49 Dausend an 100 Dausend läit, nämlech 39 Prozent, well do wësse mer, dass ongeféier den Abattement insgesamt ass bei ronn 2.500 maximal, dat sinn déi 26 Unitéiten, Kilometeren, déi do also maximal méiglech sinn. A mir wëssen, dass, wa mer do de Spëtzesteiersaz huelen, an deem Sënn 39 Prozent, ech ginn net nach iwwert déi zwou Stufen, déi driwwer leien, dass dat ronn 1.000 Euro netto ausmécht fir déi, déi op deem Niveau verdingen. Well am Moment ass et esou, dass den Abattement bei deenen, déi manner verdingen, oder zu no Mindestloun verdingen, wa mer deen do usetzen, dass déi eigentlech vill manner erauskréien, wéi déi, déi an der Progressioun sinn. An dofir ass eigentlech och den Abattement pour frais de déplacement am Moment net gerecht, esou wéi e konzipéiert ass. An dofir e Crédit d'impôt, deen d'Stand fir déi 26 Unitéiten op ronn 1.000 Euro chiffréiere léisst. Dat wären 39 Euro op pro Unitéit. Ech weess net, ob Der all wësst, wéi de System fonctionnéiert, mee alles iwwer 4 Kilometer ab dem fënneften an da 26 Mol drop, allkéiers sinn et eben am Moment 99 Euro op d'Joer gerechent. Dat heescht, Et ass ronn 1.000 Euro, deen do verlaangt gëtt als Crédit impôt mobilitéit fir d'Salariéen, déi déi schaffen, fir dat ze kompenséieren, wann een op där anerer Säit wëll d'CO2-Steier eropsetzen. Och do ass dann nozedenken, Wéi ass et eeben mat de Rentner an där ganzer Geschicht? Mär sinn net déi, déi mengen, datt d'Rentner esou vill musse mam Auto duerch d'Géigend fueren, wéi de Salarié, deen all Dag esou vill Kilometer op seng Aarbechtsplaz. Och do muss eng Reflexioun gefouert ginn. An da sinn eis Kolleegen d'Frontalieren do. Mär sinn net der Meenung, datt se 26 Unitéiten duerginn. Dat mussen der méi sinn. Zumools wann eng Regierung och nach weider drop beharrt, den Transport gratuit just bis op d'Grenz ze maachen an net hannert der Grenz weiderzefueren. Mär fuerdere jo eigentlech, datt et bis an déi éischt Gare sinn, datt dat d'Distanz ass. Dofir och fir eis Frontaliers-Kollege Crédit impôt, deen deementspriechend och, wat d'Kilometrage ubelaangt, adaptéiert gëtt. An dann, well mer jo mierken um Steierrecht, bei Abattementen an aner Saachen, dass eppes, dass Verschiddener iwwer Joren, Joerzingten net adaptéiert ginn, fuerdere mer da vun Ufank un bei deem Crédit impôt och d'Upassung un d'Inflatioun, dass dee Mechanismus direkt direkt agebaut gëtt. Ech mengen, ech hunn fir de Rescht, waarde mär dann elo drop, an dat hu mer och mat deene Ministeren ofgemat, se hunn eis gesot, mär giffen eis nach eng Kéier gesinn, an an der Hoffnung, dass se eis da kënnen den hire Klima an Energieplang presentéieren, a mär hunn hinne ganz kloer gesot, dass mir dann dono No der Analys dann och déi entspriechend Äntwerte wäerte ginn. Ech kommen dann, wann Der erlaabt, zu dem nächsten Thema iwwer, dat ass de Logement. Ech hu scho villes dozou gesot. Mär hunn, mär wëllen haut nach eng Kéier drun net nëmmen erënneren, mee eis Revendicatiounen nach eng Kéier ganz kloerstellen, wa mer net eng, wann d'Regierung net dohinner geet a kuerzfristeg, Propose mécht, wéi een iwwert d'Steiergesetzgebung d'Spekulatioun andämmt, jo dann huele mär se op alle Fall net méi seriö an der Fro vun der Wunnengsbaupolitik, op alle Fall net wat en effikasse Kampf ubelaangt géint déi doe Präisentwécklung, déi ëmmer méi d'Kafkraaft vun de Lëtzebuerger Menagen opfrësst. Anti-Spekulatiounsmoossnamen um steierleche Plang heescht a. Diskussioun Impôt foncier, deem Haus wou ech wunnen, soll roueg steierfräi sinn, wunnen, wou ech och Propriétaire sinn, mee doriwwer eraus muss dann eng Progressioun ufänken, an zwar bis esou en héijen Niveau, wou et deenen Tab, déi de ganz grousse Spekulanten, wou deenen den Appetit awer riedlech vergeet iwwerhaapt nach ze mengen, dass se iergendeppes dovun hätten, wa se nach en Terrain oder eng Immobil géifen zousätzlech sech sech uneegnen. Dat ass, dat sinn Antispekulatiounsmoossnamen. Dat selwecht gëllt, d'Diskussioun iwwer den Impôt sur la fortune immo immobilier. Och do, Progressioun, hei geet et net ëm Dat Haus, wat ee besëtzt, oder nach vläit en zweet fir seng Kanner, esou an deem Stil. Nee, nee, nee, mär wësse ganz genau mëttlerweil, vu wat mer hei schwätzen. A progressiv dat an d'Lut setzen, Impôt sur la fortune immobilier oder immobilière, dat ass den zweete Wee. Den drëtte Wee, Taxe de rétention nationale, wat um Niveau vun de Gemengen huet net fonctionnéiert, also, Baulücken net op de Maart bréngen, respektiv eidelstoend Haiser an, an, an, dann heescht dat, dass een an deem Sënn och muss staark Steiere bezuelen. Drëtte Punkt. Véierte Punkt, dat ass d'öffentlech Hand. Den OGBL seet hei ganz kloer, all Gesetzesinitiativ, an dat fänkt beim Pacte de logement 2.0 un. Dat geet iwwer d'Steierpolitik weider, dass et absolut muss an eng Richtung goen, dass d'Gemengen hei am Land an och de Stat hei am Land dat, wat se am Moment un öffentlechen Terrainen hunn, net méi däerfe verkafen, mee eeben zu sozialem Wunnengsbau oder öffentlechen Infrastrukture mussen engagéieren, net méi a Privathand iwwerloossen. Mär sinn op engem Niveau ugelaangt, wou dat net méi geet, wou dat iwwerhaapt alles kontra-indiquéiert sinn. An da si mer am Perimeter selwer. An ausserhalb dem Perimeter muss och ganz kloer, an da si mer erëm bei der Steierpolitik a bei Gesetzer, et sinn dass Terrainen, déi ausserhalb dem Perimeter sinn, Deen Dag, wou se géifen an de Perimeter kommen, déi däerfen net dee Wäert Zouwuess hunn, wéi dat, wat mer haut erliewen. Dat ass och Spekulatioun, well déi, déi vill Geld hunn, déi kafen iwwerall déi Terrainen schéi ronderëm de Perimetere wie an esou weider an da maache mer eben nei Bancs de Gaasperech an aner Saachen, a wou sech gëllen Nuesen domat verdingt gëtt, wa mer wëllen ëffentlech. Weiderkomme fir soziale Wunnengsbau, an et ass absolut indiquéiert, da mussen och déi Terrainen, a däerfe se, musse se plafonéiert ginn iwwert de maximale Präis, dee se iwwerhaapt kënne kréien, wa se an de Perimeter kommen, a b muss e Staat, eng öffentlech Hand, Gemengen, Virkafsrechter hunn, fir se och öffentlech ze notzen. Ech erënneren drun. Wunnen, Terrain, Haiser, alles dat ass net eng wirtschaftsch Produktioun wéi anerer, wou mer soen, hei vivill Lutschen oder vivill Knätsch oder vivill Autoen, vivill wat och ëmmer kënne mer bis uewe produzéieren. Dat ass en, éischtens emol e Goût, wat absolut limitéiert ass. Mee jo net wëlls als Lëtzebuerg elo schlissen iergendee vun deene Länner ze iwwerfalen, déi hei ronderëm sinn, fir méi Land ze hunn. An et ass e Grondrecht, e Mënscherecht, e Grondrecht fir dezent ze wunnen. Och eng Regierung huet de Socle européen des droits fondamentaux ënnerschriwwen. Et soll nëmmen noliesen, wat do drasteet, wat zum Wunnen drasteet. Ma da maacht endlech déi Politik, déi dozou gehéiert. Och bei de Loyerspräisser muss eppes passéieren. Déi soi-disant Bremse oder den soi-disant Plafong, deen am Moment besteet, deen ass, jo, deen ass, dee fonctionnéiert net, deen ass wäit aus de Féiss vun der Realitéit, ass d'ailleurs op ganz anere Prämissen eigentlech agefouert ginn, wéi déi, déi haut bestinn. Mär wëllen eng effikass Mietpräis a Plafonnement. Dat ass och absolut noutwendeg. Do ginn et verschidde Modeller, do si mär fräi fir all Diskussioun. Mär hunn op där anerer Säit, an dat ass eng ganz wichteg Fuerderung, firwat ginn eigentlech net all Contrats de bail staatlech enregistréiert? Well dat ass nämlech och ganz wichteg fir all déi Diskussiounen a Recoursen a Kloen a Plainten, déi bei Mietschutzkommissioune kommen, awer net nëmmen dofir, och fir d'Iwwerwaachung géint steierlechen Abus a géint den Déchet fiscal. An och dat ass wichteg, well hannendrun ginn d'jo si mer natierlech voll dofir, dass subventionéiert gëtt fir Assainissementer ze maachen. Wat awer net däerf passéieren, dat ass, dass een Assainissementer mécht als Propriétaire an nach gutt staark vum Staat subventionéiert gëtt an op där anerer Säit déi ganz Präisser op d'Loyeren tässelt. Dat muss alles kontrollabel bleiwen. Et kann net sinn, dass een zweemol fir eppes och nach subventionéiert gëtt. Dofir och am Ganzen. Sou no Volet vun de Loyeren ass ganz, ganz vill ze maachen. An de leschte Punkt, deen ech ugeschwat hunn, ech mengen, dat ass dann natierlech all déi Subventiounen, an dat vernetzt sech dann erëm eng Kéier mat de Klimaziler. D'Wunnen ass ee vun deene Beräicher, wou eebe ganz vill ze maachen ass um Niveau, fir d'Klimaziler ze erreechen. An do kann och net sinn, datt nei sozial Frakturen entstinn tëschent deenen, déi absolut kee Problem hunn, sech Haiser ze bauen, déi top energieeffizient sinn, mindestens passi-, ech waren elo e bëssen de Geck, mindestens Passivhaus, ne, an dann all déi aner oder vill anerer, déi eben oft Locatairen an Haiser sinn, wou si eng héich Energierechnung hunn, niewent dem Verloscht u Liewensqualitéit, déi et mat sech bréngt. A wann een do wëll a muss investéieren, well et geet net duer, dass just eng Säit gutt isoléiert ass an d'Klimazil gerecht oder klimagerecht ass, wann all, oder net all déi aner, mee wann e grad esou grousse Block de Contraire ass, jo da mussen d'Moyennen och anescht orientéiert ginn. An erëm eng Kéier brauch ee ganz, ganz vill Moyen. Ech mengen, do sinn zunn emol d'Klimawëssenschaftler an esou weider och par rapport zu anere Länner, déi ganz kloer soen, mee do brauche mer esouguer eng europäesch Klimabank, do muss kënnen bis zu 100 Prozent subventionéiert ginn, fir datt mer och déi alleguerte mathuelen op deem Wee, wou mer mussen hikommen. A wann ech dat do nëmme soen, da wësst mer, wéi grouss d'Fourchette ass zwëschen deem, wat am Moment ass, an deem, wat muss sinn. An da kommen ech erëm eng Kéier op den Ausgangspunkt zeréck, Déi ëffentlech Hand huet vill, vill méi grouss Margen, marge de manoeuvre, wéi dat, wat am Moment an engem Projet de budget steet. Mir hunn dann haut de Moien nach iwwert de Reklassement geschwat, iwwert dat, dass do eng Gesetzesinitiativ soll kommen, fir een Deel eigentlech ëmzesetzen, wat d'Froe sinn am Reklassement. Op där anerer Säit soll dann d'Diskussioun weidergefouert ginn, fir zu engem méi ëmfaassende Projet nach méi spéit ze kommen. Mir hunn och iwwer de Quadripartite geschwat, iwwer d'Situatiounen am Um Niveau vun der Gesondheetskeess, ech erënnere just drun, dass mer natierlech dofir antrieden, dass op enger ganzer Partie Punkten et zu Leeschtungsverbesserunge kënnt an dass mer awer och virun allem fir en Ausbau si vun dem ëffentleche Gesondheetswiesen. Mär si keng Adepte vu vill lénks-riets privaten no bemol medezinesche Praxissen, héich technologesch entwéckelt am Kader vu Societéiten an, an, an, an dat op Käschte vum ëffentleche Gesondheetswiesen. Nee, de Contraire muss passéieren, d'ëffentlech Gesondheetswiesen, do muss mer ganz, ganz staark investéieren an eben do weiderkommen, wa mer wëlle verhënneren, dass hei am Land iergendwann eng Zweetklassemedezin entsteet. Voilà, dat waren déi politesch Dossieren. Ech kommen nach just kuerz op d'Betriber. Mir hu jo ëmmer Tarifverträg an betriblech Problemer. Ech mengen, haut ass mengen Informatiounen no, et gëtt am Moment e Sozialplang Bei rtl ënnerschriwwen. Mir hunn och do Communiqué preparéiert, déi kënnt Der direkt, déi kënnt Der direkt mat, mathuelen. Dofir ginn ech da net weider do drop an. Ech denken, dass do eng ganz Partie vu Mesurë geholl sinn. Mee wat awer d'Fro ëmmer erëm opwerft, dat ass Betriber, déi et gutt geet. A mir hunn eeben do och haut de Moien nach aner Sujete gehat, net nëmmen rtl, mee eeben och Mahle, mir haten Delphi, lauter Betriber finalement, déi gutt, gutt Beneficer maachen, déi gutt, gutt Beneficer maachen a wou u sech dat, den Niveau vum Renditespill no beemol ausschlaggebend ass, dass lénks, riets gegebenfalls honnerte Plazen einfach esou ofgebaut ginn. An och dat ass ee vun deene Punkten, wou mer soen, esou kann et net net weidergoen. Mir schwätzen hei net vu Betriber, déi muer an der Faillite stinn, dat wär eng ganz aner Diskussioun. Nee, mir schwätze vun héich rentabele Betriber, déi an hiren Aktionärs a Profitstrategien d'Schäiss-egal ass, ob lénks, riets, ënnen, uewen, a welche Länner, op welche Siten Aarbechtsplazen ofgebaut ginn. An dofir brauche mer och vill méi eng contraigned Gesetzgebung. An genau déi Sujeten, déi mer haut haten, wéi Delphi, Wéi Mahle, wéi rtl, dat ass genau dofir, wou eis Raisonnementer sinn an eis Fuerderunge leien, fir um Niveau vun Aarbechtsrecht besser Gesetzer ze kréien iwwert de Plan Maintien à Emploi, besser Gesetzer ze kréien iwwert d'Sozialpläng, géint Licenciement collectif an esou weider. An esou vernetzt sech eent eent mat deenen mat mat deem aneren dann hate mer Kollek tiv wat jo mär ha RBC ass och esou en si mer am Bank merci Nora dass mech du nach ënners RBC just dat selwecht ha mer reng op enger Renditelogik Aktionärslogik Aarbechtsplazen ofbauen ob dat elo haut hei zu Lëtzebuerg ass ob dat mar an Däitschland dat ass elo ganz egal d'Fro ass einfach dat sinn déi do Spillereien wou déi Betriber och nach oft oft vill Subventioune kritt hu vun ëffentlecher Hand an do muss entgéint gewierkt ginn. An deem Sënn ass een, deen esou Saache wëll maachen, dee muss eeben och an Zukunft da méi deier blechen, dann iwwerleet en sech vläicht zwee, dräi Mol, ob mat Quêten einfach esou hin an hier réckelen. An déi Richtung muss et, muss et goen, fir et elo einfach an engem Saz auszedrécken. Mir haten dann nach als Dossieren de Kollektivvertrag Cactus op der Lee. Där wësst, dass do eis, eist Syndikat mat dem Commerce, mam Cactus an engem, Konflikt läit, Verhandlungskonflikt, dee Konflikt wou d'Conciliatioun ugefrot ginn ass a wou de 14 Dezember, wann ech elo dat, jo, 14 Dezember wäerten éischt gewerkschaftlech Aktiounen stattfannen. Em wat geet et do? De Cactus huet ganz, ganz gutt Resultater gemaach, d'Rekordjoer 2018 ass mer gesot ginn, a si bréngen näischt anescht esou fäerdeg wéi just op e Vertrag Dräi Joer, zwee Mol 0,8 Prozent op den Dësch ze leeën, dat geet manifestement net duer. An dofir sinn och eis Leit mat dem Cactus op der Schlichtung. Do ass also e Konflikt, dee sech annoncéiert. Mir haten dann, hat mer nach een? Mengen net, jo, dat ass dat. Domat, jo, domat sinn ech fäerdeg. All déi aner Saachen hunn sech also virun allem ronderëm de Kongress gedréint, wou mer einfach statutaresch intern eng ganz Partie Decisiounen a Propositiounen duerchdiskutéiert hunn en vue vum Kongress an och no de Jours vum Kongress an esou weider. Ech mengen, dat ass am Moment nach net weider elo interessant fir Iech. Voilà.